Gooftaa isaanii irraati yookaa Rabbi isaanii irraati kan isaan haasa'an keessatti hadiisni kun kan odeeffamaa jiru jechuudha. Rabbi irraa fuudhaniin ergamaan Rabbii aleyhi salaatu wassalaam kan isaan haasa'anii yookaa Rabbi irraadha aleyhi salaatu wassalaam ergamaan Rabbii kan isaan fuudhanii odeessaa jiranii jechuudha. Kanaafi hadiisni akkas akkasii kun Al-Hadiis Al-Qudusii jedhamuudhaan beekama. Akkuma beekamaa ta'e waan Rabbiin Azza wa Jalla Nabi Muhammad irratti buuse iddoo sadittidha kan inni qoodamu. Tokkoffaan Al-Qur'aanul Kariim, Qur'aanadha. Kan Qur'aanadha kan beekamaa ta'e jechuudha. Qur'aanni sun nu hundumti keenya iyyuu beekna. Qur'aanni sun yaani juuzii soddomadha kan inni qabu. Wakadhaalika aayatoonni Qur'aana keessa jiran beekamoodha. Rabbi irraa azza wa jalla jechi isaas ma'anaan isaas kan inni dhufe. Kanaaf hadiisni qudsii inni jedhamu kun Qur'aana irraa miti bil ijmaa'. Ijmaa'aan ulamoonni hundumtiyyuu hadiisni al-qudsii inni jedhamu kun akka inni Qur'aana irraa hin taane walii galu.

Rabbi irraadha. Wakadhaalika ma'anaan isaas Rabbi irraadha. Maaliif? Rabbitu odeessaa jira. Yaa cibaadii, yaa garboottan koo jedhee jechuudha. Maaliree farqiin Qur'aanaa fi hadiisa qudusii gidduu jiru yoo jenne farqiin jiru farqii baay'eedha. Ulamoonni haasa'anii jiru kitaaba isaanii adda addaa keessatti. Namni kana wanta kana irratti babal'ina barbaade kitaaba isaaniitti deebi'ee ilaaluu ni danda'a. Hadiisuma kana irratti iyyuu hadiisa sharhii hadiisa kana sharhii Sheekh Ibn Uthaymiin yoo baasee dubbise wanta kana sirritti argachuu ni danda'a jechuudha almuhim asirratti rabbiin azza wajalla annahu qaala ni jedhe yaa cibaadi yaa garboottan koo inni harramtu zulma calaa nafsii ani ofirratti zulmii yookaa miidhaa haraama godheen jiraa jechuudha zaahirri hadiisa kana wainnamaa Ma'naan isaa garuu Rabbiin azza wa jalla wanta kana ituu danda'u miidhaa miidhuu ituu danda'u jechuudha. Wanta miidhaa geessisu nama tokko irratti yookaa jinniras haa ta'u uumamaa Rabbi irratti miidhaa wanta geessisu ituu hojjachuu danda'u Rabbiin azza wa jalla wanta sana hin hojjenne ay mana'ahu of dhawwee jira wanta kana irraati jechuudha. Maalif Rabbiin azza wa jalla hin danda'a kana gochuu jennee dubbanna yoo yoo jenne namni tokko ituu waan tokko danda'uu yeroo hojjechuu dhiisudha kan inni faarfamuu danda'u. Wa'illaa namni tokko waan tokko hojjechuu hin dandeenye taanaan hin dandeenyeef dhiisee malee waanti isa dhawwe hin jiru, waanti isa dhawwe hin jiru jedhamee waanta yaadamuufi jechuudha. Lidhaalika Allaahu azza wa jalla qaadirun ala dhulm Rabbiin azza wa jalla dhulmii hojjechuu ni danda'a. Walaakinnahu mustahiilun alayhi li'annahu akhbaranaa.

Namni khayrii hojjete khayrii sana akkuma jirutti argata, wakadhaalika namni sharrii hojjete sharrii sana akkuma jirutti argata kan jedhamaa jiru jechuudha. Kanaaf Rabbiin azza wa jalla zulmii kana ofii isaarratti yoo haraama ofirratti godhe wajacaltuhu baynakum muharraman jedhe Rabbiin azza wa jalla. Al-Atf

Of hin miidhinaa jedhe. Wal hin miidhinaa jechuun maaliin iyyuu haa ta'u, gara diiniis haa ta'u, gara duniyaas haa ta'u, jireenya keessatti eega namni du'ees namni tokko amma ya'ni jiraatu qofatti miti kan miidhaa irra geessisuun danda'amu. Wa innamaa ituu jireenyaan ituu jiraatuus haa ta'u, gaafa inni du'ees ta'u, ya'ni eega du'ees haa ta'u, lamaanuu zulmi irratti geessisuun hin danda'amu, haraamadha. Akkamitti nama du'e irratti zulmiin geessisama jennaan? maqaa isaa waan hin taaneen kaasuun zulmiidha. Kanaaf kana dhiisuu qabnaa jechuudha. Yaa cibaadi ammas Rabbiin azza wa jalla yaa garboottan koo jedhee waamaa jira. Kullukum daallun hundumti keessaniyyuu jallataadha. Taa'ihun karaan nama harkaa bade jechuudha. Waan tokko kan hin beekne sababa jahlii sababa wallaalumaan kan jallatandha hundumti keessaniyyuu yookaan kan jallattandha hundumti keessaniyyuu jechaa jira Rabbiin azza wa jalla. Illaa man hadaytuhu Nama ani isaaf hidaayaa laate qofa, nama ani isa qajeelche qofatu jallataa miti malee hundumti keessan iyyuu jallatootadha. Fastahduunii ay ixlubu minni alhidaaya ana irraatii hidaayaa kana kadhadhaa jedhe Rabbiin azza wa jalla. Qajeelumma ana irraatii kadhadhaatii ahdikum an sinin qajeelcha. Nama biraa irraatii qajeelumma hin barbaadinaa jechuudha.

Kana kan nun jechaa jiru Rabbiin Azza wa Jalla Baarakallahu Fiikum hundumti keessaniyyuu wanta tokko of irraatii kaastanii wanta hojjechuu dandeessan tokkoyyuu hin qabdanii anatu wanta kana keessatti sababa yookaa sababa ra'iisa sababa isa guddaadha jedheera Rabbiin Azza wa Jalla kan kan nutti himaa jiru. Faayidaan isaa nuti fakkeenyaaf yoo quufne nyaanne yookaa fakkeenyaaf hadi hidaayaa yoo qabaanne jechuun qajeelumarra yoo jiraanne islaamummaa kana sunnaarra yoo jiraanne Itti kooruu akka dhiisnuufidha jechuudha. Limaada wanta kana kan nuti arganne ofii keenya tattaafannee osoo hin taane, wa innamaa bi tawfiiqin min Rabbil Izzati wal Jalaal. Rabbiin Azza wa Jalla tawfiiqa isaa gaafa nu quunnamudha nuti kan nuti waan akkasii keessa seenne. Kanaaf kana beekaatii yoo waan akkasii irra jiraattanis hin koorinaa Rabbumatu Azza wa Jalla isin filateef kan argattaniidha. Lidhaalika fastaxcimuunii uxcimkum jedha Rabbiin Azza wa Jalla. Wanta nyaatamu kana na gaafadhaatii an siniin, siniin nyaachisa, siniin quufsa jechuudha. Yaa cibaadii ammas, yaa garboottan koo, kullukum caarin, hundumti keessaniyyuu qullaadha, nama qullaa deemu, nama wayyaa hin uffanne, nama huccuu hin uffanne jechuudha. Illaa man kasawtuhu, yoo ani namticha sana isa huffise malee, yookaan naman huffiserraan kan hafe hundumti keessaniyyuu qullaadha.

yustacmalu fi lcamdi walsahwi ituu beektuu waan tokko balleessun dogoggora jedhamee waamamuu ni danda'ama akka afaan arabiffaatti ituu hin beekin immoo irraanfattees ta'uu ni danda'a yookaa haala dagattee jirtuun wanta tokko yoo hojjette dogoggortis dogoggoradha jedhamuun hin danda'ama jechuudha dogoggora jechuun khaxa'a jechuun yeroo hunda ituu hin beekin wanta ati hojjettu ta'uu dhiisuu ni danda'a wa'innama waan ituu beektu hojjettus khaxa'a jedhamee waamamuu ni danda'a jechuudha

Istighfaara na kadhadha akkan siiniif dhiisu na kadhadha aghfir lakum siiniifin dhiisaa jechaa jira rabbi akkasiidha baarakallaahu fiikum kan nuti qabnu ummata muslima baarakallaahu fiikum jamii'an maaliif jennaan namni barana waan hin taanedha kan inni gabbaraa oolu waan hin taanetti amana- kan kan inni amanaa oolu laakin nuti garuu rabbiin azza wa jalla kan akkas jedhee nu gaafatudha kan nuti gabbarru jechuudha na kadhadhaa siiniifin qeebalaa jedhee

Inni jalqaba keessanii sun, wa aakhirakum, inni dhuma keessaniis, wa insakum, nama keessaniis, wa jinnakum, jinniin keessaniis, tokkoffaati amma dhumaatti jechuudha, kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waahid, waahidin, nammi ammi kun mulu, jinniin ammi kun mulu ituu qalbii irra sodaata kan irra caalaa rabbiin sodaatu irratti wal geessanii akka qalbii nama tokkoo qabaattanii hundumti keessan na sodaattanii ibaadaa anaaf qofa galchitani jechuudha hadiisni ma'anaansa maa zaada dhaalika fi mulkii shay'aa wanti kun mulkii koo keessatti yookaa Mootummaa koo keessatti waan tokkoyyuu ni naan dabalu. Akkuma amma jirutti itti fufa waamti hundumtiyyuu jechuudha. Rabbiin Azza wa Jalla laa yatakatthar. Ani akkas hin qaba. Ani akkas waan baay'ee hin qaba jedhee Rabbiin Azza wa Jalla waan kooru hin qabu jechuudha. Maaliif amma kanayyuu kan qabu Rabbidha. Waan amma uume kanammoo geeddare uumuu kan danda'us Rabbi waan ta'eef laa yatakatthar. Walaa yaftakhir bilkathra. Kanaaf maal jedha Rabbiin ituu ammi kun muluun keessaniyyuu akka nama mu'mina taqiyyii tokkoo taatanii na gabbartaniyyuu wanti kun wanta mulkii koo keessatti yookaa mootummaa koo keessatti naaf dabalu tokkoyyuu hin qabu maa zaada dhaalika fii mulkii shay'a yaa cibaadii law anna awwalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum

dirree tokkorra dhaabbatanii fasa'aluunii hundumti isaaniiyyuu gaaffii babarbaadan Rabbiin azza wa jalla gaafatanii fa'a'xaytu kulla insaanin mas'alata ituu ani immoo akka ebeluun na gaafatetti isaan keessaatii hundumaan isaanii akka isaan na gaafatanitti nama tokko tokkoof waan inni barbaade laadheetii maa naqasa dhaalika mimmaa cindii shay'a wanti kun laachuun koo kun wanta na bira jiru irraatii wanta tokkoyyuu hin qannasu yookaan hin hirrisu

haa galatomfatu waman wajada ghayra dhalik wanta khayri malee jiru namni argate immoo falaa yalumanna illaa nafsa of malee eenyun iyyuu akka hin komanne rawaahu muslim hadiisa kana kan haasa'e al-imaam muslim rahimahullahu ta'ala hala hadiisni kun baarakallahu fiikum hadiisa baay'ee dheeraadha hadiisa nuun baay'ee faayidaa irraa fudhachuu dandeenyudha walaakin hadiisni nuti kun mataan isaayyuu kan inni akkas dheerate yani faayidaa tokko malee miti kan rabbiin azza wa jalla gaafa dubbatu irra deddeebisee law anna awwalakum wa insakum wa jinnakum jedhee dubbachaa jiru kun ta'kiida qabu of keessaatti wanta sana cimsuu jechuudha sirrii matti mubaalagaa akka hin fakkaanneefi jechuudha ituuma hundumti keenya iyyuu akkuma jedhetti rabbiin azza wa jalla walitti qabamneeti haqiiqaa barbaaduma isaa ibsuufidha jechuudha Utuu walitti qabamneetii waan tokkoyyuu akka gochuu hin dandeenye nutti himaa jira Rabbiin. Qadrii keenya nu barsiisaa jira jechuudha. Hundumti keenyayyuu iddoo jirrutti baarakallaahu fiikum qadrii keenya baruu qabna, hamma keenya baruu qabna, waan dandeenyu qofadha kan nuti hojjechuu qabnu, isarratti immoo Rabbiin azza wa jalla gargaarsifachuu qabna, isarratti immoo du'aa'ii gochuu qabna, adaa yookaa rakkoon tokko tokko yoo nu mudate immoo achi keessaatii furmaata gara Rabbiitti deebineedha kan nuti barbaaduu qabnu.